Machiegni an Ajwang' Junior. Tarik en apar kod aboro dwe niendi mar ochiko wadonjo e dala Viani kaachiel kod mama Sevelina. Mama Sevelina nigi mirima mager mokalo kaendi kaluwore gi kido mar ngima mosedago. Mama Sevelina medo pimo ne AJ Media ni bende jaode Vianney osebedo e otanda mar odekre kuom kinde malach. En tij Mama Sevelina mondo bende ogol jaode oko okinyi to odwoke ot godhiambo. Mano endi e kaka chenro mar dak mare chalo e pare kaendi. Olero ne AJ Media ni jaode koda nyithinde aboro osemiye wich bar kaka bende onyalo pidhogi. Mirima make komedo wacho ne AJ Media ni jaode ok cham chiemo moro amora mak mana nyuka. Jaode Vianney kawo kinde mare mondo okaw chiembe mokwongo okinyi kendo chiembe mapile pile nyuka e okombe moolne kaka be osebedo kotimo nyaka ne oninde e kitandani endi mar odekre. Tuoni endi nogole oko kuom wuotho kende. Maendi chuno Mama Sevelina mondo bende okonye wuoth kobende odhi e otanda mare mapile oko e liare. Mama Sevelina temo pimo ne AJ Media ni bende osebedo kowuotho mondo bende oyud konyruok to pok oduong'o dhodno endi madiyaw konyruok e kit ngima mare. Nyithindo aboro mineno kae gi eki bende nigi chandruok malich ma tamre gi nono kaluwore ni samoro gikoso kata fedha go eki gi dhahabu ma de giter e sikunde kaka school fee. Wuon margi Viani osebedo e kitanda kendo koro imedo wacho ni tuoni endi nomaye kata tekruok mag timo tich minyalo tim mana kata ka ng'ato bet oonge teko mar timo kamano endi. Chuno mama Sevelina kawo ting' mare pile kod pile kendo okinyi kokinyi ka pi wang'e bende wuok koneno chandruok mokalie bang' kend mare kuom jahera mare Vianney. Owacho ni bende en jukumu mare kata bende en kanyo endi ratiro mare mar bende chiewo pile kod pile okinyi ka bende odhi e senta mondo odhi omany gino endi ma jaode nyalo chamo. To ok en chiemo moro ma dikel tekruok e del. Ochopo e senta mondo bende odhi oyangi mana kata odhi onyiew sukari odhi otuonie nyuka ne jaode. jogo eki mane nyalo nene ne nyalo jiwe kendo nyalo miye chuny mar bedo gi chir nikech nong'e kaka jagoni ni mosebedo gi jatuo kuom kinde malach mama sevelina dok pacho mondo bende odhi olosi kanyo endi chiemo mapile ne jaode viani okawo kinde mare mondo bende okudh mach kaendi mondo orwak godo odiochieng' mokwongo kama bende olosoe wechego eki mag um, math mokinyi okudho mach kendo bende aduog afwenyo kaka AJ Media ni dalani endi nigi dhier mochwo kachieng' Wira bende kinyalo neno, nyithindo nyalo kata mana laro sufuriach nyuka mondo kanyo endi ginang' giduto. To kata kamano, sufuria ni endi bende otuch, chuno ni nyaka bende nyaka kwong olie mogo motelo ne ruwo nyuka. Kata inyalo mana tene nyakunchiel, eka bende obed gi tekono endi mar ruwo nyuka e bathe e konchiel. Nyuka osechiek kendo koro tokelo ne jaode viani kaka otimo pile, to ochwalo kanyo endi sufuria ne nyithindo maringo dok godo ei jikon kocha. Viani yudo kinde mar madho nyuka mare kaachiel bende gi kanyo endi makate matin ma bende owacho ni yudo tek tweta e seche mamoko wira bende ng'ama chwalo ne kony malong'o onge e dier pare e kaendi. Mama Sevelina nigi ting' mapek mokalo kaluwore ni bende en moting'o jaode Vianney kinde duto te kogole oko kendo bende odwoke e ot godhiambo. Otimo kama nikech bende jaode Vianney onge gi teko mar dok kata wuotho kende owuon e kinde ma wuok oko kata odokie ot nindo. Mama Sevelina nigi wich bar kendo kaendi nigi wechego eki mag andaki malich matamre gi nono kaluwore ni bende ngima mosedago kaka nyaka bende ne kawe kod jaode Vianney osebedo kodhiero wang'e kendo maendi miyo wuothoga chiedh nade machal eh, koni kod kocha chande. Odwoko jaode ot kendo mirima make malich matamre gi nono kaluwore ni bende kata pimo nowach ni endi en kanyo endi tweyo chuny gi mirima mager ka watemo oye nikech Nyasaye chieng' mar achiel biro yawone yo e yorego eki mag somo mag nyithinde kaachiel gi thieth mar jaode owuon Vianney. Tudri koda na Jwang' Junior.